Owazlar sazlaşanda gepleşigine ýazgy etmäge barýar. Bu günki gepleşigiň myhmany zehinli aýdymçy Täşli Tülegenow. Ýöne olar entegem gelenok. Bizem maşyna garaşýarys. Sagadam üç otuz ýedi. Eýýäm üçüň ýaryndan bäri bir sagat bäri garaşylyp ýörüs, häzir ýetip gelýäris diýdi. Goşlary ýüklediler, bizem goşlary ýüklemek üçin ýene olara garaşyp durus. Barmaly ýerimiz. Takmynan gde-to üç sagatda bararys, gepleşigiň akbarsy Begmyrat Amangulyýew, guramaçylar Kerim Hally, Ataş Synatly, işsizem men. Bular näme onda? Bulam meň bir häsiýetim bar hemişe şu döredijilik topar uzak ýola ýazga gidende bira suwy ýetik bolmaly, biram garny dok bolmaly. Şonuň üçin oglanlaryň aladasyny etdim, özümem garawullap otyryn şu wagt.

Memem oňa ýuklaýar. Meň arkam diýip hem bir zat aýdýar.

Ine biz ýolumyzy döredijilik toparymyz bilen dowam edýäris. Ine Köpetdagyň has bir gözel, owadan ýerlerine owazlar sazlaşandaky gepleşigimiziň göçme sanyny ýörite siz üçin taýýarlamak üçin Köpetdagyň owadan dag tebigatyna geldik. Elbetde daň bilen ukysyzlyk, ýadawlyk, azajyk nerwi, ýöne bu zatlar siziň ýylgyrşyňyzyň, Begenjimiziň, biziň haýatymyz geçmişimizden alynjak bilen Rebbiňiziň ýanyna hiç zat çüňşi mähwanileşer. Biziň esasy maksadymyzam sizi begendirmek. Gepleşigimiz bilen size ruhy lezzet paýlamak çüňşi mähwanileşer. Biz bilen galyň, bize tomaşa ediň. Birnäçe dag tebigatynyň gözellikleri bilen şu Nohur daglarynyň, Köpetdag daglarynyň owadan täsinli. Bu suratly ýerler bilen sizi tanyş eder. Täsli Türkmenistanyň geçmişiniň dowamynda birnäçe ugurdan aýratynlyk üçin ýerine ýetirilen ruhany ýurt bar. Umuman, bu gün döredijilik toparymyz sizi begendirmek üçin ýola çykdy. Dogrudanam, onda ýolumyzy dowam edibereliň we biz bilen galyň! Mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, biz ýol ugry ine bir diýarymyzda meşhur baglaň birine Garry çynar hemem Ýedi çynar diýen ýere geldik. Ine şu nohurda bir meşhur bir gelim-gidimli ýerleň biri. Ine bizem oglanlar bilen şu täsin çynar agajyny bir Syýahat edeli bir daşda görenden näme. Hemem siziň görmegiňiz üçin. Hawa synlagly diýdik. Öň görmedikden. Hany beýlekiler nirde? Hemmesini çagyrsaga bärik sygmazam. Ýöne aslynda bar-a Kerim. Şu çynaryň içine ýalňyşmasam oba ýaşaýjylarynyň bir gadymdan galan rowaýaty aýdýarlar-da, bir duşmandan gaçyp birnäçe adam öz janyny halas edipdir, şu çynaryň içinde gizlenipdirler diýen. rowaýatlaram oba ýaşaýjylary tarapyndan eşitmek bolýar. Indi mähriban ildeşler geliň bizem şu ýedi çynara syýahat edeliň, tomaşa edeliň. Ýagşyny görmegem bir jennet diýýär, ýola ugra bolup düşünýän deslek gowy. Bu ýerde ýadyňyza düşýändir mähriban ildeşler, meşhur artistlerimiz Pekki,

Ýöne bu ýedi çynaryň bir saýasynda diýsek hem bolýar, säher bilen bir perişdelerimiziň omyn diýen wagtynda bir parahat ýurdumyzda, asuda Watanymyzda biziň bir kollektiwiň ugramynyň sazanda bagşy ýigitlerimiziň ilimize, günümize bir sowgat bolsun, goşant bolsun diýip, bir gowy net bilen aýdymlar bilen ýola düşdük. Ýol ugruna-da ine synlap gelýär, görüp gelýär. Şeýle bir zamanamyz, bagtymyz. Türkmeniň bu iň bir işlejek, zähmet çekjek oglanlary, Gahryman Arkadagymyzyňam diýýän bir üntleri şundan ybarat. Geliň şu gün bir ýazgy edeliň, Reňatjan, ýazylýan ýazgylaram ebedi galsyn. Goý hemmäňize-de sag bolsun, taňryýalkasyn. Ýene-de nesip bolsa ýollama dowam ederis, ýolda ýene täsinlikleri göreris. Halkymyza görkereris. Gararyp işleňiz ugruna bolsun. Ýigitler ýene bir guwanmaly zat begenmeli zat bar bu. Hiç bir daşary ýurtdan ýa başga ýerden gözlemeli däl. Ähli baýlyklar ähli tebigatlar ine tüweleme özümizde bar. Hawa şu zatlara şaýat bolup şuny gören adamlaram şolaň bir ruhy ýaşadýar. Goý türkmen hemişe bir türkmenligimiz bilen buýsanyp guwanyp ýaşalyň. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag ömri uzak bolsun. Gowy günlerde ýoldaş bolalyň ýoluna dowam edeliň garaz ýazgylaram dogry bolsun. Rahmet rahmet Gahryman.

bilelikde size ýetiriljek owadan aýdymlaryna diň salyň. Biz siz üçin işleýäris.

Ýazgylarymyza başladyk. Eýýäm bäşinjimi, altynjy aýdymymyzy ýazyp durus, ýöne gynansak-da şu wagt birden şemal turdy. Oňa garamazdan şu wagt oglanlar ýazyp dur. Ýöne arasynda bir tozaýar diýmeseň. Erbedem däl, kadrlarymyz gowy. Köplenç şeýle bolýar-da, birden şemal turýar, özem soňky wagtlar şeýle ýagdaýlar kän ýüze çykýar. Oglanlaram gaýrat edip durlar, agalarymyzam kömek edýärler. Owadanam ýörite täsin diňlemäne. birnäçe ildeşlerimiz gelipdir. Nesip bolsa bir kunyň dowamynda indi montažyny edip bir taýynlasak, näme çykjagyny doly bilemok dogrusy. Ýöne belki gowy bolsun, belki belki Hudaý azabymyz ýerine düşsün-de.